loko swi ta ka ta ka tinghoma ta beni to tala ngopfu ni rhandza ngopfu risimu leriwani ri ni ri ni bela ngopfu ni tsakisa beat ra rona that disco naswona ku masiku lamawani vanhu vo tala se va tlanga music wa soka xitsonga sweswiwani a hi swilo swintshwa leswi khale swi ri kona disco i khale yi ri kona ka xitsonga i khale yi ri kona disco Eh, ni ya kaya ni le ku driveni ni huma a ben store um ni le entshaveni sweswo ni famba hi patu ra ntshava ro nghena ka makoxa um eh, hi le ha tshama laha hi nga kona ka makoxa eka risinga ka mnguni mina ni huma ka muganga wa ka mnguni hala hallo maxaka ndzi ta ku hambanahambana ku risimu ra beni mahangare bakula ka background ku ri mina mandlela gereke ni ri kani ni khale mi navelela happy new year merry christmas hinkwenu ni ku a hi hlayisekeni a hi cheleni vukheta magondzweni um hi nga titimeli ex ni le ku dirayivheni lawa ni le ntshaveni ka makwasho nghena xikontiri mo ni mi kombisa ve le ku tlhele ve le ku phevheni se ku busy ngopfu mo va mi wu thyake nyana mo ni humesa ma swi vona mosle ya se ku busy ku busy ngopfu so and the main driver kusuka le ntshaveni leho that's where i'm from so maxaka i nonda ka hambanahambana avuxeni maxaka ndhawu ta ku hambanahambana ku ri mina mandelegereke ni ri kani wa ka maxava ni kha ni tlanga risimu ra beni mayangani ra khale swinene ra disco lama ku tlangiwa disco foni ni khome hi lexiya xo khoma phone and it's just a different angle it's a good angle not the gigaba angle though hala ni mi rhandza swinene a ni kha ni mi navelela um merry christmas happy new year hinkwenu ni ngo a hi hlayisekeni um mi nga titimeli a hi chayeleni hi vukheta hi kha hi nwa byala mara hi tihlayisa um loko u na byala i nga drive movha loko wa ku don't drink and drive va vula swoo sweswo um loko u chayela hakela hi hakela ti-seat belt mi a ni hakelanga seat belt ku swi swani ni driver a kaya so ha ah, come on i patra drive ya yena ku na timovha lawani ka makoxa a tshama ka mngoni um ka risinga a ah, lawani a ah, mi nga chavi a ni le ka ti-main road mara hey ve ri vuhlayiseki byi laveka kun'wana na kun'wana so moni ku ri i e, tala bandi loko mi chayela ndlela leswiwani mi tihlayisa ni rhandza khisa swinene ka vaseketeri va nkanele wa gingirikani ku va va ni va ni sapota swinene eka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani um loko mehe ni sungula swilo leswi a ni ku no huwa a ni ku hi swilo swa swa misavo ya mehe ni ti tsakela ni kha ni ti hungasela se heyi swi gina swi va ntirho so ni vona support yi le kuleni swinene i think we're almost 5000 subscribers ka nkanelo wa gingirikani youtube channel or mandla gingirikani youtube channel um ni ngo leswi hi nga swi endle lembe leriwani swikulu ngopfu ende ni rhandza khensa swinene vanhu hinkwavo lava nga va tshamba va xerha va vona video ta mina va commenta hi le mugerhweni lawani um a ku na mati ka makoxa na mati laha tshama mara damu hi reri a ku le ndzhaka le mahlweni ka mehe le ku na damu le ku na tipolitiki ta swona sweswo mo hi swi tshikelela va nga voteriwa swona so ni nge um na khensa swinene na vaxaka um na swi tiva ku ri lembe leriwani hi ve na ti-robust debate swinene ka chanele ya mandla gingirikani um a hi kharhi hi hi pfumelelana swin'wani hi kanetana ka swin'wani you know ene a swi vuli ku loko hi nga kumani hi ti-ideas kumbe hi mavonelo hi hi hundzuka valala no a swi vuli swona sweswo swo vula ku ka swa tikomba ku ri um hi le ku kuleni na hina vinyi um a swi bohi hi pfumelela swin'wana na swin'wana swo tala hambanahambana mihleketo mavonelo so swi normal sweswo and ni tshemba ku ri as a family ka mandla gingirikani channel hi na mavonelo yo hambana hinkwenu ene swi normal i mean hi nge zi hi ku ha you are hater eh, van'wani va hlamalaku wa ni tlanga risimu na beni mahangani because vo tala ve ri ni zondza beni mahangani a ni n'wi zondzi beni mahangani ni hava nkarhi wo zondza artist mina i'm not an artist i mean artist in my own way we are all different ni nge pfuki ni zondze munhu wo fana na beni mahangani kumbe any other artist ya xitsonga ni nge pfuki ni leswi sweswo because uh, the reason ni sungule channel ya nkanelo wa dingirikana ku ri ku promota xitsonga so loko ni tlhe ni sungula ni zonda kumbe ku ni venga munhu loyi a nga ku kuriseni ka rixaka ra xitsonga swi ta swa ha pfuna yini ma swi vona no tshama ku patu leri a ri pfariwangi le mahlweni because ri ndla construction nanguti you know ku busy ngopfu ku busy ngopfu laha tshama so ni tshemba ku ni tata ku hindza lawani un'wana wa jika le ndzhaku ka mehe swi vula ku va pfarina ni te um so ni ku ni rhala khensa swinene ka support leyi nga yi kumaka nkanelo wa gingirikani youtube channel mandla ya gingirikani youtube channel swilo a swi basile a swi sasekile um ni khensa swinene hinkwavo hina hi nga hambana hi mavonelo asuluke va eh, we are enemies no we are not enemies we are friends that's why program leyi vitaniwa nkanelo i ku swi komba ku ri ha kanela laha we have robust debates i timhaka ta ku va hi va na ti-robust debates a ku na swin'wana ni so ha chaveni loko mi na mavonelo yo hambana ma mina va swi kota ku ma humesela rivaleni na mehe ni fanele ni nga dlayi hikuva ni ni ri na mavonelo yo hambana na van'wini ma vo so u nga ri va busy le mahlweni a ni swi tivi ku pfariwile kuma ku pfariwangi na a ri ku tshuma ku pfariwangi um ya so ni nge happy new year merry christmas mi tihlayisa um mi tirhisa leswa ntswalo maraja swi lava ku swi vula swa plastic loko mi ri la tindhawini very good BMO eh mi hlayisa swinene na hina hi ta ringeta ku swi tirhisa u chef eh ni kombela ku hi hlayisana hi nga vana va vanhu ku na driver la se nghena va busy na ku nghenisa xikontiri la ka laha tshama